Essalamu aýkum hormatly diňleýjiler, hormatly ildeşler. Men žurnalist Allamyrat Rahimow. Bu gün 2020-nji ýylyň 12-nji iýuly. Şu gün 12-nji iýulda Türkmenistanyň ýakyn taryhynda amala aşyrylan we 12-nji iýul wakasy diýip taryha giren köpçülikleýin halk çykyşynyň, protest demonstrasiýasynyň amala aşyrylanyna dogry ýigrimi bäş ýyl dolýar. Aşgabadyň merkezinde amala aşyrylan şol köpçülikleýin halk protest çykyşy Nyýazowyň şol wagtky pajarlap ösüp barýan şahsyýet kultunyň we onuň diktatorlyk režiminiň öňüni almak we oňa päsgel bolmak üçin gurnalan halk gozgalaň hökmünde alamatlandy. Indi umumy alnanda, meň pikirimçe, bu wakadan sapak alar ýaly iki sany zat bar, esasy. Oň biri türkmen halkynyňam öz hak-hukugyny talap edip, köpçülikleýin häkimiýete garşy aýaga galyp bilýändigini görkezendigidir. Ikinjisi, Şeýle halk hereketiniň, şeýle halk çykyşynyň şatlyk bilen döräp bilşi ýaly, şonuň oýlanyşykly we guramaçylykly gurlanmadyk halatynda onuň şatlyk bilen hem basylyp, ýatyrylyp bilinýändigini we ýok bolup bilýändigini görkezdi. Şu nukdaýnazardan, şo bolup geçen wakadan bize-de şu günki gün hem sapak alar ýaly zatlar bar. Indi men şol soňky ýigrimi bäş, otuz ýylyň dowamynda kemala gelen nesliň bilmeýän bu wakasy barada käbir zatlary aýtmaklygy makul bildim. Türkmenistandaky diktatorlyk rejimi aradan gidenden soň Türkmenistanyň okuw programmalaryna girizilmeli şu waka aýratyn üns berilmäge mynasyp. Özem şu günki kontekstde. Ol wakaň üstünliksiz tamamlanandygyna-da garamazdan, şonda görkezilen edermenlik we şondan alnan tejribeler biz üçin, türkmen halky üçin uzak wagtlap öwrenilmeli we sapak alynmaly zatlary goýdy. Indi men özüm şol waka gönden-göni gatnaşmasam-da, men şoňa gönden-göni gatnaşan adamlar bilen söhbetdeş boldum. Kän gezekler bu zatlary içgin öwrendim. Biziň Şol wagtky agzybirlik oppozision halk hereketimiziň hem käbir agzalarynyň muňa gatnaşandygyna garamazdan, şonda agzybirlik hereketi muňa dolulygyna gatnaşyp bilmedi, oňam sebäbi şol köpçülikleýin demonstrasiýany gurnaýjylar şony ýaşyrynlyk bilen, hatda oppozision guramalara-da habar bermän, öz başlaryna gurban gurmaklygy, gurnamaklygy başarandyklarydyr. Şoň üçin şo biziň oppozision hereketimiziň agzalarynyň köpüsi şundan hatda habarsyz galdy. Sebäbi bu özi hakykatynda bir guraman hereketi hökmünde ýüze çykmady-da, halk hereketi hökmünde ýüze çykdy. Şoňam başlan ýeri Aşgabadyň Hitrok raýony boldy. Oňa daşyndan, köşüdenem ýardam edenler boldy, daşyndan, şäheriň daşyndanam gelenler boldy. Ýöne esasy gurnaýjylar hem-ä şoňa gatnaşyjylar Aşgabadyň Hitrowka raýonynyň ýaşaýjylary boldy. Indi şol meň gürrüňdeş bolan adamlarymdan şoňa gatnaşan, gönden-göni gatnaşan hem şoňa ýolbaşçylyk eden adamlar bilen gürleşip alan täsirleme hem maglumatlaryň esasynda şol indi ýatlap bolaýjak, nähili hem sapak alyp bolaýjak nähili zatlar bar. Indi şonda gurnaýjylar bu hereketi nähili gurnaýarlar, bu çykyşy nähili gurnaýarlar? Esasy öňe süren zatlary näme, esasy talaplar nämeden ybarat boldy? Esasy talaplar adamlaryň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak, işlerini üpjün etmek, hemem Saparmyrat Nyýazowyň haýdan-haý prezidentlik wezipesinden gidip, demokratik saýlawlary ýola goýmagyndan ybarat. Şuň özi hakyky demokratik çagyryşlar boldy-da. Indi Ony gurnamaga daşyndan hem ýardam edildi, ýaňky Hitrowkaň ýaşaýjylarynyň daşyndan hem teoretiki taýdan aw, buny ruhlandyran adamlar boldy-da, edil gurnamaga gatnaşmasalar hem. Aw, şolaryň hatarynda indi men ozalky şu kärdeşim, Azatlyk radiosyndaky kärdeşim, şahyr, ýazyjy Ýowşan Annagurbanow boldy, hemem şol döwürde gaty atly abraýly tanalýan žurnalişleriň biri bolan Muhammet Myratlyýew boldy. Muhammet Myratlyýewem şol köne nesliň bilşi ýaly Meniň watanym radiosyny esaslandyran žurnalişleň biri. Ine bular ýaňky ruhy goldaýjylar boldy. Ýöne guramaçylyk işini ýola goýanlar, şu ýaňky aýdyşym ýaly, Petrowkanyň ýaşaýjylary boldy. Şony esasy gurnallaryň biri bolan Gulgeldi Annanyýazow bilen men ýakyndan tanyş. Ol häzirki wagt režimiň türmesinde otyr. Gulgeldi Annanyýazow şol türmeden bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda çykandan soň, iki müň ikinji ýylda Norwegiýadan gaçybatal galdy, syýasy gaçybatalga, halkara guramalarynyň ýardam bermeginden soňam şu Staýk Praga geldi. Biziň radiýamyza-da geldi, interwýu hem berdi. Hawa, şonda bile oturyşyp turuşdyk, kän gürleşdik bu wakalar barada, jikme-jik gürrüň berdi. Hawa. Onuň daşyndan şu taýda Aşgabatda Agzybirlik halk hereketiniň hem agzalaryndan hem köp maglumatlary men aldym. Indi şol waka nähili bolup geçýär? Demonstrasiýa gurnalanda bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylyň on ikinji iýulynda gurnalýar. Şäheriň merkezinde Amerikan ilçihanasynyň gapdalynda Aşgabat myhmanhanasynyň garşysynda. Şol wagtky Swoboda prospektiniň ugrunda. Ýöne adamlar şo ýerik Indi takmynan hasap boýunça ýöräp gelen adamlaň sany Pitrokodan ýöräp gelen adamlaň sany bäş ýüzden bir müň aralygynda. Şolara häkimiýetler päsgel bermäge-de ýetişenok. Sebäbi şeýle bir garaşylmadyk ýagdaýda gurnalýar. Şondan bihabar galýarlar. Nyýazowyň güýjleniji organlar. Şony şeýle guramaçylykly, ýaňky şeýle garaşylmadyk ýagdaýda gurnamaklygyň hötdesinden gelendikleri üçin hem ýaňky guramaçylar şuny başarýarlar, şeýdip adamlary ertmäge. Indi şoldan şoňa gatnaşan soň guramaçylaryň maňa gürrüň bermegine görä, şol 11-nji iýulda adamlar şol Hitrowkaň Şorowas diýen uçastogyndaky uçastogynda ýaşaýan Çarmyrat Gurowyň öýüne ýygnanýarlar. Şoň maslahatyny biçýärler, ertirki bolmaly demonstrasiýa. Şoňa otuzdan gowrak adam ýygnanýar. Çarmyrat Gurow hem agzybirlik halk hereketiniň hem işine gatnaşýan oglanlardan biridi. Men ony ýygnaklarymyzda birnäçe gezek gördüm. Şonda şu demonstrasiýa maslahaty biçilende şol häkimiýetlere maglumat ýetirilmeginiň öňüni almak üçin şony gurnaýjylar şu agşam ýygnanýarlar-da, ertir ire çenli şol oturan jaýlaryndan daşaryk hem çykman oturýarlar. Çilim çekjek bolsalar hem şu içinde çekýärler, çaý içjek bolsalar hem içinde çekýärler. Hatda hajathana gitjek bolsalar hem şol ýanlarynda baklaşka alyp, şol öz hajatlaryny şu baklaşka edýärler. Sebäbi şu maglumat maglumatyň syzyp çykmagyndan gorkýarlar. Birek-bireklere ynamlary baram bolsa, şol ähtimallygy minimal derejä ýetirmek üçin şeýdip gurnaýarlar. Indi şu taýda ýygnananlar bary-ýogy bir otuzdan gowrak guramaçylar. Ýöne nädip olar ertesi irden Müňe golaý adamy ýygnap bildiler diýen sorag ýüze çykýar. Onam şo guramaçylar özleriniň şol Hitrowka raýonyna täsirleriniň uludygy bilen düşündirýär. Olar aýdýar, hatda biziň maşgalamyzam diýýär, entek ertir näme boljakdygyny bilenok diýýär-de. Ýöne biz bilýäris diýýär häzir şol öýden Çarymyrat Gurowyň öýünden çykyp, herimiz öz öýümize barýas, telefon edýäs, adamlara aýaga galmaly diýýäs, sebäbi öňden eýýäm biz duýduryp ýördük diýýär. Şu ýakyn wagtlarda bu bir zat gurnaljykdyr, taýyn boluň, ýöne gününi entäk hiç kim bellänok. Gününi bilýän ýok. Ýöne adamlar garaşyp otyr. Bir zadyň bolmagy boljagyna diýýär-de. Şonuň ýaly irden daň atýar. Ýaňky jaýdan çykýarlar. Her kim dost-ýaryna jaň edýär. Aýlanýarlar öýün-öýün. Oňa habar edilýär, habar edilen eýniňkä habar edýär. Şeýdip hem ýaňky tutuş oba aýaga galýar. Oba iki çaşdan. Şeýdip hem ýöräp ýaňky Hitrowka raýonyndan Aşgabadyň merkezine çenli adamlar gaýdýar. Ýolda-da gelýärkäler hem ýene-de oňa goşulan adamlar bolýar. Indi buň daşyndan bular indi şäheriň merkezine gelýänçä bulara päsgelçilik berýän ýok, ýöne şol planlaşdyrylyşyna görä köşüden hem ýene ýüzlerçe adam gelmeli eken, ýöne olar gelip ýetişenok, ýollaka olaň öňüni baglap ýetişýärler organ işgärleri. Sebäbi Hitrowadan gelenler eýýäm şäheriň merkezine baryp ýetişensoňlar, soň-soň olara maglumat ýetýär, häzir köşüden hem gelýär. Indi Şäheriň merkezine baran bu demonstrantçylar öz talaplary bilen çykyş edip görýärler. Niýazowy çagyrýarlar gepleşige. Hawa, indi bu gepleşige-de şol wagtky Içeri işler ministri Gurbanmyrat Kasymow gelýär. E, Gurbanmuhammet Kasymowyň özi gelýär. Hawa. Ondan Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy şol wagtky Sapar Seýidow gelýär. Indi bular şo Niýazowa ýetirmejek bolup, şo Niýazowy mejbur etmejek bolup, şo taýyp gelmäge ýalbaryp başlaýarlar. Dargaň, dargaň, biz siziň talabyňyzam ýerine ýetireli diýip, olaň talabynam elinden alýarlar, ýaňky kagyzdaky okan talaplaryny okap görýärler-de, bolýa, biz diýýän, ha, Şuny Saparmyrat Nyýazowa-da ýetireris. Bu taýda hemme zat ýaňky bir ýer ýetirip ýerine ýetiräj ýetirip bolaýjak zatlar bu edýän talabyňyzda bir kyn zat ýok bizem bunu ederis diýip sözem berýärler bolmasa o edilýän talabyň içinde Nyýazowyň hem häkimiýetden gitmegi barda indi şu taýda näçe bir ýaňky bir iki sagatlap şu taýda bir çekeleşik bolup durýar indi batyryny hem bilenoklar dargadyp hem bilenoklar gorkýarlar şeýle ýüzlerçe adam şeýdip toplanyp baransoň onsoň ahyr soňy Şu guramaçylar şoňa yrylýar. Şu ýaňky häkimiýetleriň beren sözlerine, organ işgärleriniň beren sözlerine bular ynanyp, hä, biz bilen indi bir stoluň başynda oturyp häzir gepleşmäge bular taýýar eken diýip, şoňa yrylybam onsoň bular awtobuslara münüp, yzlaryna, obalaryna gitmäge razy bolýarlar. Şeýdibem bulary awtobusly hemmesini daşap äkidýärler. Hawa, biz size degirinjekka, batyrynjak galibem söz berýärler. ýaňky organ işe geldi. Häkiden soňlaram şu gün agşamdan başlabam bular çöp ýaňky guramaçalaryny çöpläp başlaýarlar. Ertesi, biri güni. Şeýdip hem şol bir bir 3 günüň içinde ýaňky guramaçalaryň ýüze golaýyny bular tussag edýär. Beýlekilerem indi gaýdyp aýaga galar ýaly edenoklar. Şeýdip amana sorag edip çekeläp başlaýarlar, süýräp başlaýarlar. Hawa. Netijede, birnäçe gün dowam eden sorag edişliklerden soň, basyşlardan soň, ýaňky ýüze golaý adamlaryň aglabasyny boşadyp goýberýärler-de, şol esasy guramaçylaryny anyklanlaryndan soň, şu ýigrimi sekiz adamy saklap galýarlar. Ýigrimi sekiz adama-da tiz wagtyň içinde sud edilýär-de, olara alty aý möhletden başlap, on bäş ýyla çenli möhlet bilen olary türme tussaglaryna höküm edýärler. Indi şu taýda şu suwra baş basyşa çydaman özüni atyp öldüren bir ýaş oglanam boldy. Aw, o adam Suhan berdi işanyp köşüden. Şoňa çydaman basyşlara çydaman özüni atypdyr. Soň soň türme tussaglygyna höküm edilenden soň bu oglanlar oň içinden Ýaňky esasy gurnaýjylaryň biri bolan Çarmyrat Gurow hem türmede gurup öldürilýändir. Indi soň indi bu ýigrimi sekiz adamdanam ýigrimisini alty aýyň dowamynda türmeden boşadýarlar. Olam halkara guramalarynyň basyşlary netijesinde gazanylýar bu netijede. Ýöne indi şo galan esasy ýadrosy bolan şol guramaçylaryň sekizsini türmede saklap galýarlar. Olaram ýaňky bäş ýyldan başlap on bäş ýyla çenli möhlet berlen adamlar. Indi şol başdy, başky 6 aýyň içinde ýaňky aglabasyny boşatdy diýdik-de. Hawa. Ýöne soň ýene-de halkara guramalarynyň basyşlary dowam edenden soň indi ýaňky şol urlup öldürilen Çarymyrat Gurowdan beýlekisiler, beýlekilerinem şol başky 4 ýylyň dowamynda boşadýarlar. Netijede şu ýaňky boşadanlaryň içinde we halkyň içinde tanalýan Ajdar Annadurdyýew hem bar. Ýa-o, Gulgeldi Annanyýaz hem. Indi Ajdar Annadurdyýew hem e, biz näme wakadan tanaýas şol Gurbanly Berdimuhamedow prezident saýlanandan soň indiki ýyl şu 2008-nji ýylda Ajdar Annadurdyýew eline ýarag alyp häkimiýete garşy çykyş edýärdi. Ana şol guramaçylaryň biri şol ýaňky demonstrasiýany gurmandyr. Indi oňy onuň buň eline ýarag alyp çykmagyna näme sebäp bolýar? Bu taýda dürli hili garaýyşlar bar. Ýöne şol 2008-nji ýyldan has öň çykarylýar da türmeden. 10 ýyl. 9. Ýalňyşmaýan bolsam 1998-nji ýylda türmeden çykýar. Hawa, ýöne şol aralykda şu türmä girip çykandan soň ol ne iş tapýar? Hawa. Ne oňa ne e, oň abraýy galýar häkimiýetleriň içinde. Ondan şeýdip eklenç ýagdaýy kyn bolan soň Orsyýada da gidip gelýär. Iş gözläp zat edip. Hawa. Soň Abdukuliýew bilen duşupdyr. O arada da maglumat bar. hyzmatdaşlyk etjek bolup, onda-da kän oppozision gurama-da goşulyp bilmän, soň ahyrsoňy şo Wor zakon diýilýän bir şu bir toparyny döredýär-de, şeýdip şu adamlaryň arasyndaky çözülmeýän häkimiýet tarapyndan çözülmeýän meseleleri, dawa-jenjelleri, ýa-da pul ogurlyklary bilen baglanyşykly bolsun ýa başga bir adamlaryň öz arasyndaky dawa-jenjeller bilen baglanyşykly meseleleri şol Wordafon diýilýän prinsipiň esasynda çözmek bilen meşgullanyp başlaýar-da. Onsoň bulan elinde ýaragam peýda bolup başlaýar. Indi bunam organ işgärleri hem bilýär. Ýöne şol bizdäki bar bolan maglumata görä şu organ işgärleri hem şolara batyrylmakdan çekinýär. Netijede-de ýaňky şol Aždar Annadurdyýew hem oň topary özlerini has erkin duýup başlaýarlar. Ýa bize hemme zat etmek bolýar diýen ýaly. Onsoň eýlede beýlede ýaňky polisiýa işgärlerini işgärler bilen bir konflikte girilen ýagdaýynda olar atyp öldürýärler bir kysany polisiýa işgärini. Şeýlelikde soň bu habar Niýazowa ýetýär. Niýazowa diýen Berdi Muhammedowa ýetýär. Ondan ýaňkyny, ýaňkyny tutmagyň ugruna çykýarlar. Şeýdibem şol iki müň sekizinji ýylda ýüze çykan waka köp köp kişi bilýändir ony atyşyk peýda bolýar o taý karbylar hem ertýärler birnäçe esgerler hem o taýda ölýär netijede de şol ajdar anda durdyýew bilen ýene oň ýanynda da üç sany oglany gabap aty öldürýärler ana ajdaryň ykbalana şeýdip neme e, tamamlanýar ýöne soň Türmeden iň soňkulaň biri bolup boşan şu Gulwelli Annanyýazow bolýar. Hawa, Gulwelli Annanyýazowam şu halkara guramalarynyň ýardamy bilen ýaňky 1999-njy ýylda türmeden çykan soň 2002-nji ýylda-da Norwegiýa giden syýasy gaçybatalga alýar. Şeýdip Ýewropa geldi, bizem şo döwürde radioda işläp ýördük. Hawa, soňa soň Şörik Inhaç Çehiýa geldi. Meň bilenem duşdy. Ýöne şo döwürde ýene-de şol Gülgeldi ýene ýydyma gitsem diýip dyzap, hiç Şutaýynyň günbataryň durmuşyna gurnuş bilmedi-de, şeýdip gaty kän dyzak gezdi-de. Bizem ony saklajak bolup, men özüm hem, şahsy özüm hem, Beýtme, sen gitseň ýalňyşarsyň, seni basarlar diýip. Onsoňam oň elinde täk raýatlygam ýokdy, bärde Norwegiýaňam raýatlygy ýok, elinde wagtlaýyn dokumendi bar, bosgunyň dokumendi. Oň bilen hem şo sen gaçyp gaýdan, çykyp gaýdan ýurduňa barmak bolanok. Sebäbi sen şonda sen bosgunlyk baradaky halkara düzgünini bozýaň. Onsoň seň arkaňda soň ýaňky seni gorajak ýurdam gorap bilenok sen düzgüni bozaňdan soň. Onsoň Olam şo döwürde şo dyzap durmasyny, şo meň çagalam galdy, aýalym galdy diýip şoň bilen düşündirýärdi. Onsoň ýene oňam, oňa-da kömek edip halkara guramalary çagalarynam getirdi, aýalynam getirdi. Onda-da günden bir güni şoňa-da garamazdan ýene-de Gazagystanyň üsti bilen Demirgazykdan ýaňky Garagum çölüniň üsti bilen ýene öýüne barýar. Serhedem yani bir kanun kesip geçýärdi. Hakykatdan hem kanun bozmak bozma bar o taýda. Şeýdip ýanky öýüne barýar. Öýüne barandan soň hem habar ýetýär ol organlara. Organlar hem şeýdip ony ýygnadylar. Indi şol e, şoňa indi ýygnalan bäri 2000 e, ýalňyşmaýan bolsam Iki müň sekizinji ýylda barýar-da, iki müň sekizinji ýylda-da ony ýygnaýarlar. Hawa, indi şoňa berlen möhlet hem şol bikanun serhedi kesip geçmek bilen baglanyşykly bildirilen aýyplamaň esasynda berlen türme möhleti hem on bir ýyl. Şoň on bir ýyl hem ha geçen ýyl doldy. Ýöne nähilidir bir düşnüksiz sebäplere görä ýene oňa bäş ýyl türme tussaglygy berilýär, ýagny uzaldylýar möhleti. Onam häkimiýetler düşündirenogam. Şolam şo türmede oturan döwründe-de ol garyndaşlary bilen duşurylanok. Şo 2008-nji ýylda basylandan soň, şo tomsunda barýa, 2008-nji ýylyň sentýabrynda, oktýabrynda ýaňky suduň karary çykýa. Şondan başlap tä 2000 On dokuzynjy ýylyň martyna çenli şo garyndaşlary bilen hem, aýaly bilen hem, çagalary bilen hem duşuşdyrylanok, hiç kim bilen hem duşuşdyrylanok. Soň iki müň dokuzynjy, on dokuzynjy ýylyň martynda ýaňky garyndaşlaryny ýaryna goýberip, ilkinji gezek garyndaşlary görýär. A şoň yz ýany bilen hem oň ýaňky şol türme möhletini uzaldýarlar, ýene bäş ýyla. Olam düşnüksiz. Indi şu wagtky, indi häzirki wagt halkara guramalara indi talap edýär-de, sen şol düzgün bozanam bolsa serhedi kesip geçenem bolsa şoň göýberilmeli sebäbi möhleti doldy. Emma bilşimiz ýaly o Türkmenistanyň bu diktatorlyk rejiminden rehimdarlyga garaşar ýaly. Ana şeýle. Indi umuman şol wakaň gysgajyk beýany şondan ybaratda. Indi bu taýda ýaňky aýdyşym ýaly sapak alar ýaly zatlaram bar. Hawa, sapak almaklyk, şo sapak alar ýaly zat, esas zat şu halk şu zatlary şeýdip, şular ýaly protest çäresini öz-özüniň gurnap biljekdigini görkezdi. Hiç hili guramalaryň hem gatnaşmazlygynda. Beýleki tarapdan şu gaty bir düýpli oýlanyşykly edilmedik ýagdaýynda, onsoňam şol ahyryna çenli alnyp gidilmedik ýagdaýynda ýüze çykan ýaňky ýaly galkynyşyň basylyp ýatyrylyp bilinýändigini görkezdi. Sebäbi şol ahyryna çenli alnyp gidilmedi. Şu gozgalaňa, şu demonstrasiýa ýolbaşçylyk eden adamlar şu orta ýolda häkimiýetleň primine allanyp, şolaň beren sözlerine allanyp, şol demonstransiýaň dargamagyna özleri rugsat berdiler. Özleri şoňa razylyklaryny berdiler. Netijede-de ana haýyn häkimiýet hakykatdan hem haýynlyk etdi. Sözünde durmady. Şeýdibem bigaýratlyk edibem adamlary ana türmä basdylar. Indi şu günki biziň şu günki günümizde şol sapak alynmaly zat geljekde şular ýaly iş amala aşyryljak bolanda oýlanyşykly edilmeli, köp taraplaýyn pikir alyşyp edilmeli. Hawa. Şu erteki gün şular ýaly ýalňyşlyklaryň bolmazlygy üçin. Ýöne şol goýberilen ýalňyşlyklara-da garamazdan ozalky aýdyşym ýaly Bu waka Türkmenistanyň okuw jaýlarynyň şol kitaplaryna ýazylmaly taryhy waka hökmünde bir alamatlanan waka. Şonuň üçin häzirki diktatorlyk režim aradan giden ýagdaýynda şu öňi bilen okuw kitaplaryna ýazylmaly, taryhy kitapda, taryh barada kitaplara ýazylmaly wakalaryň biri şu bolar. Ondan başga-da ýatlamaly zatlar başga-da bar. Ýöne şu günki gününe şol amala aşyrylan halk çykyşynyň 25 ýyllygyna gabatlap men ýatlap hem bellejek zadym ine şular, şulardan ibarat. Geljekde-de biz käbir beýleki wakalaram şular ýaly ýatlap geçeris. Şu günlükçe üns berip diňleýäniňiz üçin köp sag boluň.